Lura l-programm Kalamita u nitkellmu ħafna fuq il-lob responsabbli, xi fisser lob responsabbli, ġifri wieħed għandu jkun responsabbli tiegħu nnifsu Anke meta jilgħab, aħna m'qegħdinx ngħidu ma tilgħabx għax xi ħaġa li forsi tagħtik il-gost u tagħtik ftit andralanina, ma kif ħa nkunu nafu li aħna qegħdin nikkontrollaw x'aħna nilagħbu? Kif ħa nkunu nafu li ma għandniex il-vizzju tal-logħob? U flimkien magħna għandna lill-Direttur, lill-Manager għall-Komunikazzjoni Kane Said li jkun magħna minn żmien għal ieħor anke biex ifakkarna U jxegħlilna dik il-bozza l-ħamra biex inkunu nafu jekk aħniex għandniex dan il-vizzju, li tajjeb ngħidu li huwa vizzju, li għalkemm forsi ma jidhirx, għaliex inti tmur għax-xogħol tista' taġixxi b'mod normali imma qed toħloq tbatija lilek innifsek u lil ta' madwarek. Kane, il-mistoqsija nagħmel lilek diretta jiena, kif ħa nkunu nafu jekk dak li qegħdin nagħmlu hux kontrollat jew hux vizzju? Insellimlek, Marisa, u nixtieq nibda billi Nagħtik l-awgurju tal-festa t-tajba kemm lilek u kemm lit-telespettaturi kollha. Iva, eħe, il-vizzju, kwalunkwe vizzju, huwa suġġett sensittiv ħafna biex tiddiskutih, Marisa. Imma fejn jidħol il-logħob tal-azzard għandek daqsxejn sitwazzjoni antipatka. Għaliex? Għax Il-vizzju tas-sustanzi, biex niftiehmu, il-vizzju tal-alkoħol, il-vizzju tat-tipjip, iġorr miegħu diversi riperkussjonijiet fosthom dawk fiżiċi. Il-logħob tal-azzard, minkejja riperkussjonijiet kbar finanzjarji, ftit li xejn iġorr miegħu vizzji fiżiċi X'qed ngħid, jiġifieri meta tintaqa' ma' persuna li jkun għaddej mil-logħob tal-azzard problematiku, ma tistax a prima vista tgħid dan għaddej minn vizzju. U lanqas huwa immedjat naħseb jiena. Ħa nagħti eżempju, jekk inti sselliftt xi flus Dak li jkun ħa jtik iċ-ċans biex tħallas jew jekk inti sser irċiv jien naf skadejt kemm tiġbed flus il-credit card pereżempju, ħa jtik iċ-ċans li terġa' tpoġġi lura flusek imma ħa jtik dawk ix-xahrejn. Yes. Jien naf tliet xhur. Dak li jkun imbagħad jibda jistaqsik u mbagħad wara jekk ma sarx miegħek ħa jibda jmur iħabbatlek id-dar. Allura jista' jkun il-każ li inti sakemm tiġi f'dik l-estremità li l-affarijiet joħorġu fil-wiċċ, inti għandek iċ-ċans li l-problema aktar taħkmek jew tiġi f'sitwazzjoni li ma tibdiex tara dik li bl-Ingliż ngħidulha point of return, jiġifieri li inti tieqaf, tara fejn qed tagħmel ħażin u ddur lura. Sewwa qed tgħid Marisa, normalment aħna nisimgħu b'każijiet fuq il-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' seba' seba' li f'mumenti żgħar qed titla' fuq il-faxxa fuq l-iscreen fejn nisimgħu persuni li jibdew bil-ftit imma sfortunatament matul iż-żmien jillaxkaw mill-kontrolli tagħhom. X'jiġifieri? Meta inti tilgħab bil-logħob tal-azzard taħt il-kontroll tal-budget tiegħek, skont il-budget tiegħek u skont il-linja gwida ta' ħin li inti tagħti lilek innifsek, Hemmhekk ma fiha xejn ħażin li jiġri li meta nillaxkaw, meta naqgħu għal ċertu peer pressure, meta l-ħolm tagħna, meta l-kilba tagħna tieħu over, hemmhekk sfortunatament il-persuna jibda jillaxka joħroġ aktar milli jmissu minn butu u jqatta' aktar ħin milli jmissu matul l-attività. L-attività tibda toħodlu mill-ħin tal-familja, tibda iddeffes rasha u tħarbat l-attenzjoni tal-persuna waqt il-ħin tax-xogħol. Hemmhekk il-persuna, il-kilba tkompli dejjem taħkmu, ikun tilef il-flus, jipprova jġib dak il-flus li tilef, dejjem bil-ħolma ta' dik il-famuża rebħa kbira li kulħadd jgħid jiena nixtieq nagħmel hekk, nixtieq nagħmel hekk, jekk nerbaħ kif u x'fatta biex ngħixu, kulħadd jixtieq jgħix il-ħolm tiegħu Marisa, imma rridu noqogħdu saqajna mal-art u ma nkunux aljenati mill-ħolm tagħna. Sfortunatament min ibati mill-vizzju patoloġiku tal-logħob tal-azzard Ibati ħafna mill-aljenazzjoni, jiġifieri jgħix f'ħolma, jgħix fil-ħolma tar-rebħa u, kif qed tgħid inti, bil-mod il-mod il-flus fil-but jibdew jitnaqqru. Il-bżonnijiet tal-familja nibdew nitfgħuhom fit-tieni, fit-tielet, fir-raba' post ta' ħajjitna. u hemmhekk jidħlu d-diversi problematiċi speċjalment meta jkun hemm il-familji, tfal fin-nofs, mhux biss għall-persuna imma wkoll għall-maħbubin tagħna, ġifieri rridu noqogħdu attenti, l-logħob tal-azzard għandu konnossjonijiet pożittivi, soċjali, li Ta' ftit nilgħab dak il-biljett meta s-super five pereżempju tkun għolja, nilgħab darbtejn il-lotto fix-xahar.
Jew inkella persuna anzjana mariża biex tissoċjalizza tgħix weħidha u tmur tilgħab daqsxejn tombla kif u x'fattha. Allura hemmhekk sakemm kollox ikun taħt kontroll bħal kull attività ta' ħajjitna mariża, Ma fiha xejn ħażin. Imma nippruvaw inżommu ma' dak il-kontroll, għax kif nibdew niżolqu ftit ftit, ir-riperkussjonijiet jibdew jiġu għal wiċċna. Ekku, xtaqt nistaqsik mistoqsija, meta aħna ngħidu xi ħadd għandu l-vizzju tal-logħob, qisna f'moħħna jmur, u llum iktar faċli minn qatt qabel, li inti jew tilgħab online, imma hi xi ħaġa repetutament tagħmilha matul il-ġurnata, bil-lejl, hawn min jagħmillek lejl sħiħ jilgħab, u hija xi ħaġa kwotidjana, jiġifieri ta' kuljum. Però mbagħad jeżistu, bħalma ngħidu binge drinkers, jiġifieri ma jixorbu xejn matul il-ġimgħa. U mbagħad is-Sibt u l-Ħadd tixrob b'mod annalmanti, jiġifieri li tisker qas taf x'inhu jiġri minnek. Jeżisti min jilgħab ammont konsiderevoli ta' flus u mbagħad jgħaddi pereżempju ġimagħtejn ma jilgħabx u jerġa' jmur jitlef kollox, jiġifieri u xorta qisek għandek għandek punt u battaltu, ma ma battaltux radikament bil-mod imma battaltu f'daqqa. Pereżempju lgħabt fuq l-idejn, jien naf lgħabt mort ġo casino u lgħabt somma kbira flus. Dawk ukoll huma kkunsidrati li għandek vizzju? Għax il-kelma vizzju qisha xi ħaġa rikorrenti għaddejja kontinwament. Eħe, ara, it-tnejn li huma Ħa nibdew minn hekk, huma allarmanti. Għaliex? Għaliex jekk inti tilgħab ftit, ftit, ftit ta' sikwit ta' kuljum, tilgħab darbtejn, tliet darbiet matul il-ġurnata, hemmhekk inti, iva, għaddej mill-vizzju patoloġiku, jiġifieri inti spiċċajt bla flus, għax xi darba l-flus ħa jispiċċawlek jekk tilgħab daqshekk rikorrenti. Imma fl-istess ħin, kif qed tgħid inti, jekk jiena f'xahar sħiħ Labt darba, imma dik id-darba ma mxejtx mal-budget tiegħi, hemmhekk ukoll jista' jitqies bħala vizzju. Għaliex? Għaliex inti f'dik id-darba, darba fix-xahar, għal tnax-il darba fis-sena, inti qed tiġi darek mal-ħajt finanzjarjament u qed toħloq problemi kemm lilek innifsek, first and foremost, u nerġa' ngħid, lil ta' madwarek. U kemm-il darba Iħassu nirċievu telefonati mill-persuni tal-madwar li jgħidu r-raġel tiegħi qed jilgħab ta' sikwit jew ir-raġel tiegħi qed jilgħab dik id-darba u qed imur oltre mill-budget tagħna. Imma jekk il-persuna li vvizzjat ma jaċċettax li għaddej minn problema u għandu bżonn is-sapport, għalxejn il-qraba jċemplu. Il-parir li l-Fondazzjoni tagħti hu li flok dik it-telefonata għas-sapport, l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu huwa li npoġġu bilqiegħda madwar mejda mal-persuna u nikkjarifikaw x'ikun għaddej. Persuna jkun jista' żbalja darba Mariża, żbalja darbtejn, Imma mat-tielet darba jirrealizza. Hemmhekk noqogħdu attenti niddifferenzjaw bejn vizzju u persuna li għadda minn mument ħażin u żbalja. Kemm kemm-il darba rridu nibqgħu nippruvaw sakemm dak li jkun jammetti għax ħafna minn dawn il-persuni l-ewwel ma jirrekorru huwa għall-gideb. Yes.
Kemm nistgħu Marisa? Diffiċli, il-mewġ tħossu il-ħin kollu kontrik, imma kemm jista' jkun inħabbtu fuq dak il-bieb sakemm jinfetaħ. Diffiċli kif qed tgħid inti li persuna jammetti, normalment persuna jibda bi ftit fl-aħħar tal-ġurnata jispiċċa fixxa. Nisimgħu b'każijiet fejn intilfu businesses, intilfu proprjetajiet. Importanti li ma naqtgħux qalbna, imma importanti wkoll li Jekk il-maħbub tagħna, il-partner, ir-raġel tagħna, jew il-mara tagħna tkun għaddejja mill-vizzju, ma nitfgħuhiex kompletament f'negattività, f'dell ikrah, speċjalment nisimgħu b'każijiet fejn mal-ewwel komunikazzjoni li hemm vizzju fin-nofs jinqata' l-kuntatt, pereżempju il-mara taqta' l-kuntatt tat-tfal minn mar-raġel. Le, kulħadd uman. Anzi għandu aktar bżonn dak li jkun li jsib is-sostenn, mhux hekk? Kulħadd uman. Ekku, u ma jfissirx li għax missieri, għax ommi għaddejja mill-vizzju, hemm xi ħaġa li mhux fin-norma tal-bniedem. Aħna kulħadd uman, kulħadd jiżbalja, Marisa, u min jiżbalja darba u jirrealizza u min jiżbalja mitt elf darba u ma jirrealizzax fortunatament. Il-vizzju qiegħed hemm imma s-sapport qiegħed hemmhekk ukoll. Eżatt, qegħdin naraw hemmhekk il-mod kif wieħed jikkuntattja l-Fondazzjoni, wieħed seba' seba' seba' huwa l-iktar naturalment metodu faċli, Illi wieħed jista' jċempel anke biex jieħu parir jekk induna xi ħadd fuq ix-xogħol, xi ħadd mill-qraba tiegħu għaddej minn din it-turbulenza f'ħajtu importanti li tieħdu azzjoni. Għaliex imbagħad magħha hemm marbuta użura, problemi oħra. Ġifieri kemm jista' jkun nindividwawh kmieni dejjem tant l-aħjar iċċemplu anke tieħdu parir anke kif wieħed għandu jressaq lill-persuna kkonċernata lejn il-Fondazzjoni biex jingħata l-għajnuna neċessarja. Kane, awguri lilek, it-tim kollu naturalment tiegħek u ġvera tal-Fondazzjoni, tagħmlu ħafna u ħafna ġid. Nies ntambru kemm intambru jibqa' dawk il-persuni vulnerabbli li sfortunatament jaqgħu għal dawn it-tip ta' vizzji, però L-għajnuna qiegħda hemmhekk għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. Grazzi ħafna King. Grazzi lilek. Grazzi.
Ser inkomplu bil-programm Kalamita. Importanti nfakkrukom, illum hija l-ġurnata ta' qabel tal-aħħar, għada l-aħħar ġurnata fejn intom tistgħu tkunu solidarji ma' dawk il-persuni li għaddejjin minn ħafna saram u mard, qed nirreferi għal dawk il-persuni li ngħataw il-kura anke minn barra minn pajjiżna u jsibu lill-Community Chest Fund bħala spalla illi b'xi mod jew ieħor isibu l-għajnuna neċessarja u għalhekk importanti li aħna, li forsi llum qed inħossuna tajbin, ejja naqdu dik it-ten euros, dik l-għaxar ewro nċemplu ħa nagħtu l-għajnuna tagħna. Hemmhekk għandkom in-numru ħalli nkomplu nkabbru s-somma ħalli għada l-Eċċellenza Tiegħu nagħtuh dak ir-rigal sabiħ li qed jistenna minn għandna lkoll bħala poplu Malti u Għawdxi. Inkomplu bil-programm Kalamita.